Әле апрель азагында гына әлеге өчьеллык курсларда чираттагы чыгарылыш кичәсе булып узган иде. Ул чакта аны 16 укучы тәмамлады. Быел тагын 21 шәкерт килгән. Дистә елдан артык эшләү дәверендә әлеге курсларда 200 дән артык кеше диплом таныклыгы алып чыккан. Дини сабак алырга шәһәрдән генә түгел, ә өлкәнең авыл районнарыннан да йөреп укучылар бар. Араларында. Татар зыялылары да байтак. Өмет газетасының җаваплы сәркатибе Рузия Хәлимова әлеге курсларны моннан өч ел элек тәмамлаган. Ә бүген ул үзе беренче тапкыр килүчеләргә үгет-нәсыйхәт бирә. Дөнья мәшәкатьләрен якка куеп, шайтан коткысына бирелмичә, менә мәдрәсә ишеген атлап килеп, менә монда керү, Менә бу иң зур авырлыкны җиңү була. Икенче курс шәкерте Зәкия Хакимованы исә дусты дәресләрне күреп китәр өчен генә алып килгән була. Бүген инде ул икенче сыйныф шәкерте. Аның теләге ние белән, ничек әйтим мин сезгә, тырышлыгы белән мин бик тә җиңел киттем, алар белән аларга кушылдым. Бик зур рәхмәтем белдерәсем килә. Курсларның җитәкчесе Асия ханым Мөлекова белдергәнчә, дәресләрдә әхлак, тәрбия темасына да зур игътибар бирелә. Иң беренче ислам дине нигезләрен өйрәтәбез. һәм иң безнең Коръәнне тәҗвид кагыйдәләре белән дөрес итеп укырга, мәгънәсен, тәфсирен белергә өйрәтәбез, намазны дөрес итеп укырга һәм без иң әһәмиятлесе әхлакны өйрәтәбез. Мөгаллимәләр һәр елдагыча укуны Казан мәдрәсәләре өчен эшләнгән һәм Ульяновск өлкәсе Диния нәзарәте раслаган уку-укыту программасы нигезендә алып баралар. Ул программада Гарәп телен өйрәнү, аның кагыйдәләрен өйрәнү, хадисләр өйрәнү, әхлак фәне бар анда. Фикх фәне дип атала инде ул. Аллаһы Тәгаләнең шәригать кануннарын өйрәнү. Без узган ел шәригать каруннарын өйрәндек инде без аны. Менә ул намазларны, уразаларны, зәкятләрне, хаҗ кылуларны, аларны узган ел өйрәндек. Корбан чалулар, нинди гамәлләр алар? Аларны узган ел өйрәндек инде. Курсларда яңа уку елы башлану тантанасында Асия ханым илдәге бүгенге вәзгыятькә тукталып, бу көннәрдә баручы Бөтенроссия халык санын алу мәсьәләсен дә читләтеп узмады. Бу татарлар өчен саналу гына түгел, ә сыналу чоры да, диде Хаҗия. Балаларыбызга әйтергә кирәк, нәрсә, күршеләргә әйтергә кирәк. Бер сүз татарча белсә дә, аның бабасы кайчан булса да татар булса да, татар дип язылсын инде. Без күп булсак, без яшәрбез, әз булсак, безне сытарлар. Көзге яңгырларга һәм кышкы бураннарга да карамыйча, бу ханымнар өч ел дәвамында һәр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә шәһәрнең үзәк мәчетенә килеп, ислам дине нигезләрен гарәп графикасында укырга һәм язарга өйрәнәчәкләр. Бүген бу хатын-кызлар әлеге курсларга шәкерт булып килсәләр, ә тагын өч елдан исламны тирән белүче абыстайлар булып чыгачаклар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.